В значении свое жилище. Кил, тӑван килте. В родном доме. Переулок. Тӑкӑрлӑк, пралук. Столица.
Тӗп хула. Улица. Урам, Пирогов урамӗ, Энтузиастсен урамӗ.
Этаж. Хут, пиллӗкмӗш хут.
Название городов Хуласен ячӗсем
Город Алатырь Улатӑр хули Город Казань Хусан хули Город Козловка Куславка хули Город Марпасад Сӗнтӗрвӑрри хули Город Москва. Мускав хули. Город Новочебоксарск. Ҫӗнӗ Шупашкар хули.
Город Нижний Новгород. Чул хула. Город Уфа. Ӗпхӳ хули. Город Цивильск. Ҫӗрпӳ хули. Город Чебоксары. Шупашкар хули. Город Шумерле. Ҫӗмӗрле хули. Город Ядрин. Етӗрне хули. Шупашкар Атӑл хӗрринче вырнаҫнӑ. Чебоксары расположены на берегу Волги. Эпӗ Ҫӗнӗ Шупашкарта Женя Крутова урамӗнче пурӑнатӑп. Я живу в Новочебоксарске на улице Жени Крутовой. Манӑн ӑҫта пымалла? Куда я должен прийти?
Санӑн адрес мӗнле? Шупашкар хули, университет урамӗ, пиллӗкмӗш ҫурт, ҫирӗм виҫҫӗмӗш хваттер. Шупашкарта миҫе район? Пирӗн хулара виҫӗ район, Калинин районӗ, Ленин районӗ тата Мускав районӗ. Эсӗ хӑш районта пурӑнатӑн? Мускав районӗнче. Сирӗн ҫурт миҫе хутлӑ? Тӑхӑр хутлӑ.
Сирӗн хваттер миҫемӗш хутра? Пирӗн хваттер улттӑмӗш хутра.
Городской транспорт. Хулари транспорт.
Автобус.
Автобуса лар. Сесть в автобус. Автобуспа кай. Поехать автобусом.
Автобусран тух. Выйти из автобуса. Быстро.
Ховард.
Скорость. Ховардлах. Дорога. Щул. Дорожный знак. Ҫул ҫинчи палла.

Свет желтый, зеленый, красный. Сарӑ, симӗс, хӗрлӗ, ҫутӑ.
Как доехать? Мӗнле ҫитмелле?
Как дойти до гостиницы? Хӑна ҫурчӗ патне мӗнле ҫитмелле?
Как проехать к вокзалу?

на противоположной стороне улицы. Урамӑн тепӗр енче.
Где мне нужно выходить? Манӑн ӑҫта тухмалла?
Вам надо выйти на следующей остановке. Сирӗн тепӗр остановкӑра тухмалла. Счастливого пути. Чипер ҫитӗр.
Калӑр-ха, тархасшӑн, Чӑваш Ен ресторана мӗнле ҫитмелле? Унта тӑваттӑмӗш троллейбуспа е ҫирӗм виҫҫӗмӗш автобуспа каймалла. Унта маршруткӑпа кайма пулать-и? Ҫапла, унта маршрут таксийӗпе те ҫитме пулать. Манӑн хӑш остановкӑра тухмалла? Сирӗн хӑна ҫурчӗ остановкӑра анмалла пулать. Унта ҫитме инҫе-и? Инҫех мар, пӗр пилӗк остановка пулать. Тавтапуҫ сире. Чипер ҫитӗр!
Ваттисем ҫапла каланӑ. Чувашские пословицы и поговорки.
Кив пӳрте пӑсиччен ҫӗннине ларт. Прежде чем ломать старый дом, поставь новый.

Пурӑнас ӗмӗр вӑрӑм пултӑр, вилес кун канлӗ пултӑр. Чтобы жизнь была долгой, а смертный час спокойным.
Пур пӗрле, ҫук ҫурмалла. Что есть вместе, чего нет пополам.
Пускил лайӑх пулсан, ҫук пурнӑҫ та палӑрмасть.